Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq żewġ pari li jixxiebħu ħafna f'ħosshom u li kif se jgħidilna dalwaqt Ġorġ Farrugia, għandhom rabta ħelwa flimkien, sforz kemm il-lingwa tagħna ġiet f'kuntatt ma' għejun differenti matul iż-żmien. Il-pari li se nitkellmu dwarhom huma kamla u qamla. Meta ġieli naqraw kotba antiki bil-Malti ta' aktar minn mitt sena ilu, spiss nindunaw b'inkonsistenzi u b'differenzi ovvji fil-mod ta' kif kienu jinkitbu ċerti ħsejjes. Tara pereżempju l-ħoss k ta' kanzunetta u karta jinkiteb bis-CH, jiġifieri bis-C u bl-H ħdejn xulxin, jew saħansitra inkella bis-C biss. Mhix sorpriża allura li kliem bħal nitkellmu u kemm kont tarahom miktuba nitkellmu u kemm spelluti b'dal-mod li qed taraw bħalissa fuq l-iskrin, jew lanqas m'għandna nistagħġbu li kliem bħal konna jew kompla ta' rom bis-si fuq quddiem. Differenza oħra li kont tara b'mod konsistenti fil-kitba kienet li l-ħoss ke jinkiteb bil-q. Kliem bħal xieraq jew żurrieq kont issibhom miktubin bil-ke fl-aħħar flok bil-qe. Madankollu, b'differenza mill-eżempji li tajt l-ewwel, l-aħħar żewġ eżempji kienu jinkitbu bil-ke għax kienu jingħadu b'dak il-mod. Infatti, ftit ġimgħat ilu, tgħidx kemm ħadt pjaċir meta kont f'kafetterija ġewwa r-Rabat Għawdex u smajt Għawdxija tgħid il-kelma kampiena flok qampiena. Il-lingwa tinbidel u hija ħasra li dan il-ħoss kważi ntilef għal kollox. Kif jgħid il-Malti, fl-aħħar mill-aħħar,

Se nitkellmu dwar żewġ kelmiet, il-kamla u għamla. Ħa naraw x'għandhom komuni bejniethom u għaliex għeżilniehom flimkien. Ħa nibdew bl-ewwel waħda, il-kamla. Il-plural ta' kamla tal-kelma tan-nom kamla li ma tantx jintuża ta' spiss huwa kmul jew kwamil. Minn fejn ġejja? X'inhi l-etimoloġija tal-kelma kamla? Ġejja mill-Isqalli, kamula, u terġa' fl-Isqalli daħlet mill-Għarbi. Kamla, li li fl-Għarbi mbagħad tfisser xi ħaġa differenti, tfisser id-duda tar-ras. Skont Traina, d-Dizzjunarju ta' Traina, ta' l-Isqalli, fl-Isqalli l-kelma kamula tfisser dak l-insett li jiekol l-injam u l-kotba. Tajjeb, jiġifieri meta ngħidu li jkolli njam, dik li fil-Malti ngħidulha s-susa mbagħad aħna. Tajjeb, imma fl-Isqalli tfisser dak l-insett li jkolli njam u l-kotba u tfisser ukoll persuna li ddejqek, jirreferu għaliha ukoll bħala bħala kamula. Il-kelma tintuża ukoll fit-Tramuntana tal-Italja, hija camola u tfisser sewwa sew susa jew inkella dak il-bajt tal-insetti li jattakkaw l-ikel speċjalment id-dqiq. Fil-Malti x'tifsira għandha l-kamla? L-kamla huwa dak id-dud irqieq li jitrabba u jgħix biex ngħidu hekk fid-drappijiet, jingħad li aktar jattakka drappijiet ta' lewn skur u għalhekk imbagħad aħna nixtru l-boċċi tal-kamla biex kemm jista' jkun ma jattakkahomx hux veru? Ma jikolhomx. Dak l-insett li jiekol ukoll il-karta u l-kotba, ġieli tiftaħ xi ktieb u ssibu mtaqqab. Ngħidu li jkollu l-kamla, jew inkella wkoll anke z-zkuk tas-siġar. Tajjeb, il-kamla ttaqqab u tgerrem dawn iz-zkuk sakemm imbagħad jitmermru u mbagħad il-kamla ssir farfett. Għandna bosta espressjonijiet bil-kelma kamla. Pereżempju, jekk ngħid lil xi ħadd kamla jfisser li qed idejjaqni. Tajjeb ksiri l-għajn, xi ħadd li huwa ksiri l-għajn qed idejqek. Ngħidlu x'int kamla. Tingħad ukoll b'mod ironiku għal xi ħadd li jieħu x-xogħol bil-mod. Kif qegħdin nindunaw, jiġifieri dawn qed nużawha b'mod metaforiku. Bħal, bħal, bħal, bħal dak li tagħmel il-kamla. Il-kamla taħdem bil-mod, jiġi tiekol bil-mod, ma tindunax ħafna drabi sakemm tiftaħ l-oġġett u ssibu mtaqqab. Tajjeb? Imbagħad ukoll tirreferi għal xi ħadd li jisraq l-affarijiet baxx baxx, dejjem hemm dik l-idea ta' bil-mod jew baxx baxx, tajjeb? Fil-fatt nisna ngħidu fuq ix-xogħol pereżempju hemm xi kamla, xi ħadd li qed jieħu l-oġġetti bil-mod u ma jinqabadx, jew ngħidu messitu il-kamla, Ikun serqu xi ħadd baxx baxx jew inkella ftit ftit. Tirronfon
kif tbatti x-xemx sajfija.
Issa li frixna t-tapit għall-kelma li jmiss, tajjeb ngħidu kelmtejn ħfief fuq il-qamel u l-qammelin. X'inhu l-qamel? Il-qamla hija parassita li taqbad mal-qurriegħa u tgħix fuq demm il-bniedem. Ma tantx hija xi esperjenza sabiħa li jkollok il-qamel f'xagħrek għax waħda mill-affarijiet prattiċi li jkollok tagħmel huwa li taqta' jew tqaxxar xagħrek biex ma tkomplix taggrava s-sitwazzjoni. Suġġerimenti prattiċi biex wieħed kemm jista' jkun jippreveni milli jkollu l-qamel huwa li jevita l-kuntatt ta' xagħar ma' xagħar fil-logħob jew fl-attivitajiet fiżiċi li jagħmlu t-tfal. Ma jilbisx kpiepel, brieret, xalel, kapep tax-xagħar, jew kowtijiet ta' ħaddieħor, ma jomxodx xagħru bl-istess moxt jew braxx, u ma jużax xugamani użat tal-istess persuna. Importanti wkoll li tinħasel spiss u taħsel ħwejġek sew ħalli tbiegħdhom kemm jista' jkun. Infatti, wieħed mill-qwiel li nsibu f'ilsienna jgħid li l-għażżien jieklu l-qamel, jiġifieri l-għażżien hemm ċans li ssibu maħmuġ ukoll. Il-kelma għamel, bil-prepożizzjoni ta' memuża mal-artiklu, spiss nisimgħuha tintuża meta ma nkunux sodisfatti biżżejjed b'dak li nkunu esperjenzajna, b'konsegwenza li noħorġu ddiżappuntati u ngħidu li l-ħaġa kienet tal-għamel. Film bi prodott finali fjakk jista' jkun tal-għamel. Logħba futbol bla emozzjonijiet tista' tkun tal-għamel. Insib interessanti r-rabta bejn il-kelma għamel u n-nom tal-aġent għammiel Qammiela u qammielin. Il-qammiel illum nassoċjawh l-aktar ma' dik il-persuna xħiħa li tħobb trekken u ssibha bi tqila tonfoq flusha minkejja li hija tat-tajjeb. Tlaqna nkomplu nisimgħu lil Ġorġ Farrugia jkellimna fuq l-etimoloġija tal-kelma qamla u r-rabta li nsibu mal-kelma kamla. Issa ħa ngħaddu għal kelma oħra, qamla. Għamla li hija n-nom tal-unità mill-kollettiv għamel, tajjeb, imma li wkoll għandu il-plural tiegħu għamel, li rarament nużawh miel jew mul, tajjeb. L-etimoloġija tagħha hija ġej mill-Għarbi wkoll għamla. Mela rajna kif mill-Għarbi Kamla għaddiet għall-Isqalli u saret Kamula u din id-darba aħna ħadniha mill-Għarbi direttament però hemm jekk ninnutaw l-ewwel ħoss inbidel. Fl-Għarbi jibda bil k qawwija ngħidulha k enfatika, il-kof, tajjeb, li fil-Malti ħafna drabi din il-kof saret q. Ġifieri dan mhux xi proċess rari, tant hu hekk li nsibu kliem ieħor fil-Malti fejn fl-Għarbi jibda bil-k f'dik il-k qawwija u fil-Malti sar e. Per eżempju għandek il-kelma qamar, qamħ, qanfut, qalb. Dawn fl-Għarbi kollha jibdew bil-k, tajjeb? Hekk tifsira ta' qamla hija dik id-duda li tkun tgħix fix-xagħar, tajjeb, fil-fatt ma jeżisti wkoll l-qamel tat-tajr. Għamel tal-ħamiem. Jep. E, u koll tfisser, forsi ħafna ma jafux din it-tifsira tagħha, kelma għamla tfisser dik il-ferar iqa ta' siġra li ikolla ftit postijiet li tista' tarmi minnhom biex tkompli biex tkompli tikber. Li għedula ukoll l-għamla. Minna joħroġ il-verb ukoll tal-ħames format għammel, li għandu żewġ tifsiriet. Waħda sar maħmuġ ħafna. Tajjeb? U l-oħra meta inti ma tagħmilx xi ħaġa għal ftit flus, ngħidlek se toqgħod titħam titqammel pereżempju għal ħames ewro, ġifieri mhux se tixtri għal għal ċuċata, għal ħmerija, tajjeb, toqgħod titqammel. Għandna bosta espressjonijiet ukoll bil-kelma għamla jew għamel fil-Malti. Pereżempju, għall-ħabba Iqaxxar għamla. Xi ħadd li jkun xħiħ ħafna jagħmel minn kollox anke l-aktar xogħol min naf moqżież jew inkella ta' dwejjaq tajjeb biex jaqla' xi ħaġa tal-flus. Għall-ħabba jqaxxar għamla, jagħmel kollox. Jew inkella qagħad iġorru l-għamel. Xi ħadd li jkun għażżien, traskurat, maħmuġ, ma jiħux ħsieb tiegħu nnifsu, se jġorru l-qamel. Jew inkella bl-espressjoni x'qamel ta' u nżidu xi kelma oħra waraha, x'qamel ta' ħajja, x'qamel ta' persuna, xi ħadd li jdejqek, jiddiżappuntak. Ngħidu wkoll qammiel għal xi ħadd li jħobb ħafna l-flus u joqgħod attent kif ħa jonfoq, jikkalkula sal-anqas ċenteżmu, tajjeb, ngħidulu qammiel. Imbagħad għandna l-qwiel ukoll, pereżempju l-qawl Il-flus iġibu l-flus u l-qamel iġib il-qamel. Jiġifieri min għandu l-flus sinjur jista' jħaddimhom aktar, jinnegozja u ħaġib aktar flus, u min m'għandux miskin ma jistax jagħmel minn dan kollu, pjuttost is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu ħa tmur għall-agħar. Imbagħad għandna qawl ieħor li forsi ma tantx nisimgħuh, Aħjar tieħu mara armla milli bint il-qamla. Wieħed sintendi jrid imur lura fiż-żmien u jifhem il-kuntest li fih forsi nibet dan il-qawl meta qed ngħidu mara armla ġifieri mhux b'nuqqas ta' disprezz jew tajjeb jiġifieri mhux b'disprezz imma dak iż-żmien nafu li r-raġel kien kien iġib il-paga tajjeb kien id-dar jekk jiġi nieqes hu L-armla kienet tkun f'sitwazzjoni finanzjarja ma tantx hi sabiħa, imma l-qawl qed jgħid li aħjar nieħu din il-mara armla li finanzjarjament mhijiex tajjeb ħafna milli bint il-qamla, bint il-qamla ġifieri bint mara bla prinċipji. Tajjeb? Hemm kurżità wkoll fuq il-qamel la qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett, fi żmien il-kavallieri meta l-logħob tal-azzard kien ipprojbit u allura ma setgħux jilagħbu bid-dadi, tajjeb, ġieli kienu jilagħbu bil-qamel. X'kienu jagħmlu da? Kienu kienu jpoġġu pinġu ċirku mal-art jew fuq il-mejda, kienu jitfgħu żewġ qamliet fihom u l-ewwel waħda li kienet toħroġ il-barra miċ-ċirku kienet tirbaħ. Imma allura x'għandna issa għaliex tkellimna fuq dawn iż-żewġ kelmiet bej kamla u għamla. Rajna kemm hu sabiħ li dak il-fenomenu lingwistiku, meta l-lingwi jiġu f'kuntatt, issa meta qed ngħidu jiġu l-lingwi f'kuntatt, jiġifieri nies li jitkellmu lingwi differenti jiġu f'kuntatt. Rajna kelma mill-Għarbi, tajjeb, li daħlet fl-Isqalli, imma fl-Isqalli saret tfisser xi ħaġa differenti. U l-istess kelma kamla mill-Għarbi fil-Malti tajjeb baqgħet ħadna ħadna l-istess tifsira. Filwaqt li l-kelma imbagħad mill-Isqalli daħlet mill-Għarbi daħlet fl-Isqalli u aħna mill-Isqalli ħadna tifsira ġdida tal-kelma kamla.